Maitei temimbo'ekuéra pokõiha mbo'esyry pegua, che ha'e mbo'ehára José ko árape ñamba'apóta oñondive. Iporã hína ñañemoarandukuaa ñaimeha guive. Ñanemandu'áke pe ára. Ko árape jaikuaáta marandu. Marandu, mba'e piko pe marandu he'ise hína. Péva jaikuaáta ko árape. He'i ñandéve péicha. Mbo'epyrãme jaguereko marandu ñe'ẽndu, avei jaguereko ñe'ẽ jehaipýgui. Ava ñemboheko. Jaikuaáta hína peã umi mbo'epy ko ára pegua. Ojehupytyséva, omosarambi marandu ohendúva, oikũmbykuaa ñe'ẽ. Ha avei he'i ñandéve hína oikuaa ava ñe'ẽ mboheko Ñamañami ko'ápe jaguerekóva hína. Mba'épa jahecha ko'ápe? Ajépa iporã ko mba'e. Jahecháma katu ko'ápe tapicha oñomongetáva hína ha he'i chupe, Rejapómapa tembiapo educación física pegua? Ombovava ichupe tapicha, No. Ahekáta nde Internet-pe. Heta ta'angáma ahecha upépe. Ápe katu jahecháma he'i ñandéve ko'ápe pa kóĩ Juegos Suramericanos Asu 2022, Asunción 2022. Péva hína oikova'ekue ñane retãme Juegos O de Sur he'iháicha, tuichapa jepéva oĩmíva guive ñane retã yke rehe oĩva'ekue oupaite umi tapicha ojapóva hetami deportes ja'éva chupe. O de Sur tiko mba'e he'ise hína? He'i ñandéve Organización Deportiva Sudamericana. Oĩva guive umi tetã Suramérica-pe Ijatypaite ñane retãme, tuichaháicha aty guasu oikókuri upe ramo guare ko'ápe. Jahechami mba'e marandúpa jaguereko ko Juegos Suramericanos ja'e haguéicha ojejapo va'ekue ñane retãme. Ñahendumi. Ohejáva Asu 2022 ñepytyvõ ha ñemoarandu. Paraguáipe ningo ojejapókuri pe pakõi Juegos Suramericanos Asunción 2022, uno jasypa guive quince jasypa peve, uno de octubre al quince de octubre peve. Heta atleta ohupyty siete mil ohasáva opaichagua ñembosarái ou quince he'i ñandéve, papo tetãgui ñane retã jerére oĩva ha umi oipytyvõva avei. Umi apytépe ou quinientos tapicha ambue tetãgui omba'apo hag̃ua voluntario-icha ha tres mil quinientos paraguaigua. Heta tapicha okaraygua ou Paraguáipe, ko ñembosarái tuichapa jepéva oikóramo guare. Opavave oúva omaña tele, tele rupive térã ohova'ekue tenda ojejapohápe umi ñua'ã oikova'ekue ovy'ajoa, ohecha oñembosarái araka'eve ohecha'ỹva. Ambue ojehecharãmo'ã ha ombovy'a mitã ha kakuaápe ha'e mymba tiríka. Oñembohéra mymba ika'avove ha ojehayhuvéva apytépe. Ha'e oñemoag̃ui tapichakuérare ha oike ojapo opaichagua ñeha'ã. Ha'e ojeroky, ha'e oiko bicicleta ári, oha'ã rugby, oñani, opopo ha heta mba'e omoporã hag̃ua arete tuichaite opytáva ñane akã ha ñane korasõ mbytete. Péva pe tembiapo ojapo va'ekue Carmen Colorado. Ko'ápe jahecha hína tiríka, péva ñande jaikuaa avei chupe gato montés, ha'e osẽ kuri Mymba ojehecharamovéva opa Juegos Suramericanos rupive he'i chupe hikuái hína karai ñe'ẽme Mascota más sensacional de los Juegos Suramericanos 2022-pe. Mba'eichakue péva, ha'e ojapokuaágui opa mba'e. Ha'e ho'yta, ha'e ojepoi ýpe, ha'e oñemoĩ bicicleta ári, ha'e ohuga iñakuãvéva, ha'e oñemoĩ ikatu hag̃uáicha avei Opo mombyryve hetave mba'e ha'e ojapokuaa, ha upéicha rupi oñembohéra chupe oñeme'ẽ chupe péva Mascota más sensacional de los Juegos Suramericanos o de Sur, ha péva ojejapókuri ñane retãme, ko'ã Paraguáipe ojejapókuri. Péicha hína ñahendu marandu, marandu ikachopa jepéva omombe'úva ñandéve Odesur ha avei pe mymba Tiríka ojeheróva hína. Ñambohovái porandu, ñañemomandu'ami pe he'i va'ekue ñandéve reheve, Mba'érepa oñe'ẽ ko marandu he'i ñandéve? Mba'éretekora'e pe oñe'ẽ ñandéve? Penemandu'áiko, marandu oñe'ẽ ñembosarái Odesur 2022 jejapo rehe. He'i hína karai ñe'ẽpe unáño hína ko'ág̃a pe oiko hague. Ambue arýpe vy'a ha sarambípe ojoechákuri umi at. Léta ja'éva chupe hikuái vy'apópe ou. Máva rehepa oñeñe'ẽ marandu peteĩ ñandéve? Ha pépe jahechakuaa oñeñe'ẽ atletakuérare, pytyvõhára, mymba tiríka ja'e haguéicha, tiríka la más sensacional he'i ñandéve. Opavave tapicha oike va'ekue ko aretépe. Moõpa oiko omombe'úva marandu? Péva katu oikókuri ñane retãme ja'ehaguéicha, ajépa oiko tetã Paraguáipe, avei oiko táva Encarnación-pe, Ciudad del Este ha Paraguaýpe avei oikókuri péape ñembyaty guasu ja'ehaguéicha oĩva tetã ñande yke rehe oĩva, oupaite hikuái kuri. Quince representantes, atletas, oupaite umi tetãgui, ajépa, quince tetãgui ou ikatu hag̃uáicha ohechuka ikatupyry. Ha cháke Tirica haimete voi ojapopa umi tembiapo oĩva guive ha'e ha'eñónte. Ñambohovaive jahávo oporandu hína, jaguereko péicha, Araka'épa oiko he'i ñandéve? Araka'e piko ra'e ja'e? Ha péicha jaguereko ko marandu omombe'úva oiko peteĩ guive papo jasypa peve ha'e haguéicha, Uno de octubre hasta el quince de octubre oikókuri pévape aty guasu. Maerãpa ojejapo he'i ñandéve? Maerã tiko péva ojejapo? Katuetei ojejapóvante voi irundy ary ohasa vove. Irundy ary hina ja'e chupe cada cuatro años. Péva peteĩ juegos universal ojejapóva tuichaháicha umi juegos mundiales jajapoháicha avei o de sur. Amerikaygua ñeiméva guive ojejapo pe ápe mba'e. Ñe'ẽ jehaipýgui. Jaguereko péicha ñe'ẽ jehaipýgui. Jaikuaa ko'ã ñe'ẽ. Pe ñe'ẽndy jaikuaátava hína. Opavave, mba'e piko he'ise opavave? Oñondivepa, oĩmíva guive, péva he'ise hína opavave. Jaguereko oipytyvõva, ja'ékuri avei oĩha tapicha oúva tetã ambuégui oipytyvõ hag̃ua ha avei ñane retãygua oĩkuri avei oipytyvõva ko mba'e guasu oiko va'ekue, aty guasu oikóva ja'e haguéicha. Oha'ãva. Péva ha'e hína oha'ãva he'ise hína karai ñe'ẽme avei kompeténsia ja'eháicha oñembosaráiva hína péa ha'e la oha'ãva. Jepa, ambue tendágui ou hikuái jahecháma ambue tetã ou va'ekue ñande ñane retãme ohecha hag̃ua ha oñembosarai hag̃ua avei hikuái ko Odesur oiko va'ekue upérõ guare. Jaikuaa ko'ã ñe'ẽ, jaikuaavéta jaha oñe'ẽndy hína. Ka'avo, mba'e piko ka'avo he'ise? Ka'avo jaguereko kuri tiríka ja'e ika'avoiterei ha'e ika'avo imba'e porã rupi, ikatupyreterei rupi ha'e péa oñeme'ẽ chupe pe ka'avo. Ha'e Entonce ja'ékuri osẽ haguéicha mymba animal más sensacional de los juegos suramericanos, ikatupyry rupi. Araka'eve ohecha'ỹva ja'e umi tapicha upéva kuri, ijoja ha'ỹva he'ise hína péva. Jaguereko ñua'ã. Mba'étiko ñua'ã? Ñua'ã ha'e péva hína. Kompeténsia avei ñande ja'e chupe. Oñua'a mávapa ipya'eve ko'ápe jahecha. Pe ipya'evéva ha'e ohóva hína tenonde omyakãva, péva ha'e hína ñua'a. Ojehecharamojoa Ojehecharamojoáhina ja'e avei umi mba'e jahecharamoitévape, ha ko'ápe jahecha peteĩ mymba avei jahecharamo iporãitégui péva. Ava ñemboheko. Péva jahechakuaáta hína ko árape avei ava ñemboheko. Mba'e piko péva? Péicha he'ise ñandéve, jahechakuaa mba'eichagua tekove oĩ hína ñande rapicha hekove vaíva. Tekove ñaña, ha pépe jahecháma pe oñorairõva ambue katu hembiapo vai. Péva hína oĩ tapicha jepa oĩ heko vai hembiapo vaíva ha oĩ tapicha imba'eporãva. Jaguerekóta péicha he'iháicha ñandéve. Mba'eichagua tekove Mañami mba'éichapa hína ko'ã oguenohẽma oho ikartéra ja'ehágui pe vokógui peteĩ selulár ko'ãva ivai hína. Jahecháma katu tapicha ojapuráva ha ohóta oñemoĩ okuaru yvyramátare, péva naiporãi, péva ivai hína. Ha'épe jahechakuaáta ambue oĩ tapicha imba'eporãva ohóva omba'apo. Péva he'ína tapicha imba'eporãva ohóma omba'apo. Jahechakuaa hína mba'eichaitépa ha'e ojapo porã. Oguereko iñakã rehe moto ári ohóramo, oguerekómanteva'erã ja'eháicha chupe kásko avei. Péva he'ise hína imba'eporã ha ojehe oñangareko ijehe. Avei jaguereko péicha ko'ãva mba'e iporãva, joayhúpe jajoguereko. Péva mba'e iporãvéntemava joayhúpe jaiko oñondivepa. Ava ñemboheko ñañe'ẽvéta jahávohína. Ava ñemboheko hína oñehesa'ỹijo ha ojehechakuaárõ jehaipýpe tapicha reko Umíva ikatu hína tapicha rembiapo, péva ha'e hína pe ava ñemboheko. Ha péicha jaguereko mba'e porã, jaguereko avei mba'e vai. Oĩ pe ja'éva hína mba'e porã ojerovia oha'arõva ha'e ikatu hag̃uáicha oiko vove, péva ha'e oĩ va'erã hembiapo porãva, jepa. Ha pe ivaíva katu ñaña, Jaguereko ñeha'arõ paciencia he'ise hína pe avei, ñaha'arõkuaa va'erã. Ha nahániramo katu mba'e vai ikatu he'i ombopo pe gua ñemi chupe, osoborna avei ja'e chupe karai ñe'ẽme hína. Jaguereko iguy peve ñe'ẽrendu. Ñañe'ẽrendu va'erã hína ñahendu va'erã ñande sy, ñande ru ha mayma tapichávape ñaneñe'ẽrendu va'erã. Ambue he'i ñandéve ivai hákatu pochy. Péva ivai hína. Kyre'ỹ jaguereko avei ambohovái ikatu péicha japu. Péva ivai ha ñanderetia'e ñane kyre'ỹ jajapo hekoitépe mba'aporã térã katu ojejevaléramo ñanderehe. Py'aguapy, péva mba'e porã avei, ha he'i ñandéve pe ivaíva katu tajasu. Tajasu hína umi tapicha ihembiapo ky'áva, tapicha ndahekopotĩriva, péva hína tajasu ja'e chupe avei. Ha mba'e porã katu jaguereko hory, ñande rory va'erã, vy'ápe jaiko va'erã ñande rapicha ndive. Ha he'i pe oñembohory. Ñembohory katu ivaivéntema, nañañembohorýiva'erã ñande rapicháre. Ha péicha jaguereko mba'e porã, mba'e vai. Jehecha jeyýhe, ñamañáke jahecha hag̃uáicha mba'épa jajapova'erã ikatu hag̃uáicha pe jajapo jaikuaava'ekue opyta hag̃ua ñane akãme. Jaiporavo mba'érepa oñe'ẽ marandu. Ñanemandu'áke jañomongeta hague hína kuri ñande marandu reheve. Marandu ha'e hína notísia avei opa mba'e oikóva Perúpe. Ajépa óga apo y rembe'ýpe jahechami mba'eichaitépa pea. Jahechakuaa umi óga ojejapoha avei ko'ág̃a y rembe'ýpe. Ko'ãva ha'e marandu tuichapa jepéva hína. Ambue henda rupi ojejapóva óga iporãmba jepéva ikatu hag̃uáicha omombe'u mba'éichapa oiko pe teko porã. Odesur 2022 he'i ñandéve jejapo mávarepa ñande ñañe'ẽ ra'e ko'ápe. Ha avei he'i ñandéve chipa jejapo ógape. Jaiporavo he'i ñandéve mba'érepa oñeñe'ẽ marandúpe. Ñandépa ñañe'ẽ pe marandúpe chipa apóre ojejapóva pe óga y rembe'ýpe térãpa. Oikova'ekue Odesur 2022 jejapo. Péva ha'e Odesur reheve ñande ñañe'ẽkuri ojejapova'ekue ñane retãme, penemandu'ápa ñañomongeta tiríka ikatupyry ramoguare, ojapopaite ha'e. Avei he'i ñandéve ko'ápe mokõihápe, jaiporavo araka'épa oiko. Araka'épa oiko ra'e pe ñembyaty guasu ko'ápe oiko vaekue Odesur. He'i ñandéve peteĩ uno guive quince jasypa dos mil veintitrés peve, he'i ñandéve. Ambue katu he'i ñandéve uno guive quince jasypa dos mil veintidós meve. Térãpa katu quince ára dos mil veintidósme mávapa hína pe oiko ha'ekuéra? Jahechami mavaitépapa hína. Oĩ porã, uno guive quince jasypa dos mil veintidós meve, ja'e haguéicha kuri ambue arýpe pe oiko kuri, un año hína ha'e kuri peẽme oiko hague. Jahechakuaami ko'ápe he'i ñandéve. Jaikuaamína ava reko. Ava reko. Tapicha ña'e hague hína kuri. Mba'e tiko ra'e péva. Tapicha ojapóva guive, pévare ñañemandu'amíta ñande. Oĩ he'íva ñandéve tapicha ijapu, oĩ tapicha iñañáva, oĩ tapicha ikyre'ỹva avei. Máva rehe tiko ñande ñañe'ẽ ra'e. Jahechami ko'ápe. He'i ñandéve péicha pe tapicha oho va'ekue vy'apópe o de súrpe, ikyre'ỹ hikuái. Ajépa! Ha ja'e kuri Tiríka ikyre'ỹeterei hague, ha upe haguére ha'e osẽ kuri jahamombe'úma peẽme mba'épa oiko chugui. Ajépa! Ápe ambue ta'angápe ñamañami, He'i ñandéve péicha, ombohasáva hína jahecha pirapire tapichápe. Pe Ava he'i ñandéve ombopopegua ñemi, tova mokõi, ñe'ẽ rendu. Ja'ékuri hína oĩha hekovaíva ñande rapicha, ajépa? Ha pe aiko iporãpe ojapóva ñande rapicha, jahecha hína ko'ápe mba'eichaitépa oguereko ipo reheve. Pe A ha'e hína tapicha oĩva. Ka'irãime. Ha jahecha ipa'e porãpa térãpa imba'e vaívape ome'ẽva chupe. Ombopopegua ñemi chupe, na'iporãiete voi hína péa, sovórno avei ja'e chupe. Odesur ogueru Mba'e piko ra'o ogueru tiri karapykuéi odesur, pochy, ñembohory, térãpa ñeha'arõ he'i ñandéve. Ha ápe vy'ápe ñande rapichakuéra oĩ hína kuri, ajépa? He'i ñeha'arõ, ñeha'arõ, péva tapicha jaikuaa va'erã ñande ikatuha ñaha'arõ ñaime porã hag̃ua. Ñamohu'ã jahávo ñane rembiapo hína. Iporã ñanemandu'a jey mba'érepa ñañomongeta ra'e. Mba'épa ko árape jaikuaa? Ja'e hína kuri avã ñemboheko reheve, avei pe aja'e oĩ hague mba'e porã ha mba'e vai, ñeha'arõ ñaime'arã torýpe ha pe mba'e vai katu Ombopopegua ñemi he'i va'ekue jahechákuri térã katu oñembohory, péva hína ava reko, ñaĩ haguéicha ipa'e porãva, imba'e vaíva. Ko'ápe jahecha umi tapicha oho va'ekue avei Juegos Odesur-pe, he'i ñandéve péicha, Iporãite ne rembiapo Odesur rehegua, he'i chupe. Ha tapicha ojeporekáta va'ekue Internet-pe he'íkuri, heta mba'e ohecha, he'i ñandéve, Rehecha pio, Pe tiri kara'ãnga chemokyre'ỹve ivaletereíma ha'e. Héẽ, ahecha ojapopaite voi ha'e depórte oĩva guive. Iporãite ñande rapicha rembiapo Odesur pegua reheve oñe'ẽva. Ha péicha ñamohu'ãvo tembiapo iporã hína.